Helo, a croeso i Amser Stori Atebol. Heddiw, da ni'n mynd i ddarllen Gwiwerod Gwirion Bost, gyn Jim Field a Rachel Bright, a'r addasiad gyn Manon Steffan Ross. Mewn coedwig enfawr ble buodd yr haf, roedd y mwsog yn wyrdd a'r awel yn braf, a'r hydra yn cyrraedd yn goch, ac felly, dechreuodd rhai cysglyd feddwl am y gwely. Ac yno ar siglen, yn hongian o frigyn, roedd gwiwer fach hoffus, Yn annwyl ofnawdwyn, roedd yr anifeiliaid, o'r mwyaf i'r lleiaf, wedi hel celc da o fwyd at y gaeaf. Eu cypyrddau yn llawn o brydau bach blasus, a phopeth yn barod a phob dim yn drefnus. Ond am Maldwyn. Gwnaeth hwnnw ddim byd ond partïo. Roedd joio yn bwysicach i hwn na chynllunio. Ac felly, Doedd dim byd i'w gael yn y ddrôr. Nad oedd yr un briwsionyn i'w roi yn ei stôr. Ond, un funud fach, welwch chi hwnna? Un mochyn coed yn cuddio yn y briga. Roedd fy Maldwyn floedd, roedd hwn yn beth pwysig. Y tu mewn, roedd y cnau olaf oll yn y goedwig. Ond nid Maldwyn oedd yr unig un a syllai arno'n llwglyd. Yr oedd Tudur trefnus iawn a'i lygad arno hefyd. Er fod ganddo Wyddfa fawr o hada a chnau i'w bwyta, roedd o am gael un mochyn coed i'w osod ar y copa. Dychmygodd y wledd yn suddog a blasus. Bydd y cnau bach fel yna yn gwneud swper campus! Ac fel yr oedd Maldwyn yn brysio drwy'r grugau yr oedd Tudur a'r wib yn dynn ar ei sodlau drwy'r canghennau â nhw fel dwy fellten oren yn rhedeg a llamu at frig yr hen goeden. Fe grynodd y pren yn y miri mawr a'r mochyn coed gwerthfawr. Fe syrthiodd i'r llawr. Yn syth ar ei ôl fe aeth y gwiwerod, gan ddechrau'r ras oedd yn gryn ryfeddod. Fi! gwyddwyd Maldwyn. Na fi! medda Tudur. Paid cyffwrdd â'r cnau efo powyn a budur. Dwi'n llwgu! medd Maldwyn. Fi! Pia hwnna? O na! gwyddwyd Tudur. Mae'n cael dod i fy storfa. Saethodd y mochyn coed dros y llwyn, a tharo arth gysglyd yn glep ar ei thrwyn. bownsiodd dros gerrig cyn dod i stop. Ac yna, fe grynodd, fe sgwydodd a... blop. I ffwrdd ar ddwy wiwer, i'r dyfroedd mawr grymus, a'r dŵr oedd yn oer yn ddwfn a pheryglus. Roedd Maldwyn a Tudur yn stryffaglu a mestyn yn llawer rhy brysur i weld yr aderyn. Gwyliodd y ddau. wrth i'r cradur anifyr gipio'r mochyn coed a'i godi i'r awyr. O, na! llefodd Tudur. Tudur nôl! gwyddodd Maldwyn. Oedd oedd dim yn tycio i ffwrdd ar aderyn. Arnofiodd y ddau i gyfeiriad y dibyn ac ymaith â nhw i lawr dros y clogwyn. Roedd Maldwyn a Tudur wedi talu yn ddrud am eu bod nhw illtau eisiau'r cnau bach i gyd. Pam na fyddai'r gwiwerod wedi rhannu'r cnau? A beth fyddai'n digwydd nesaf i'r ddau? Roedd briwiau ar Tudur, a chleisiau ar Maldwyn, ond rhwsut, fe lwyddodd cael gafael mewn brigyn. A chydiodd yn Tudur a'i lusgo i'r lan, ac yna gorffwysodd y ddwy wiwer wan. Llonyddodd y ddau. yn dawel am dipyn nes i Meldwyn droi. Pa beth da chwerthu? Wel, ni ydy'r gwiwerod gwirionaf erioed, yr halib a lŵm a dros un mochyn coed. Byddwn ni ddathlu'n bod ni'n dau niach a pheidio byth ffrio dros hen bethau bach.